Enti na sɛ wogyina nom ka kyerɛ me sɛ wɔmfa wo ba no ma me deɛ a, ɛnneɛ nea ɛnsi. Deɛ ɔpɛ sɛ asɛm na aka kyerɛ me. Enti sɛ nyina ase kɛkɛ a, wotɔ brɛ me na wode sa m'anim. Nna na ɔba no wɔ huhu mu a, ka kyerɛ wɔn, Bɛmma biaa bɛfie hanom a, na pow, na wɔkɔ. Bɛmma biaa bɛfie a, mete kɔma nyina mahu o. Mefie awura nti, ɛna menim kyeaɛ. A, ɔba no ho dɔ nti, metumi ba fie na mafa pɛn kakraka yɛ sui, na mede akɔ nsuo na mede ama mo.

So deɛ woyɛ no so me nso sɔ so kitikiti sei. Saa na ɔka kyerɛ me. Meka ae. Hwɛ hwɛ tɔtɔ no wa ma nwene ho. Ɔsiabaa ne me biri yɛ di ama wo no woka saa asɛm no kyerɛ me sɛ ɛduru wo so a ɛduru wo so a medɔ nyankopɔn sɛ nnipa na ɔsi fie koraa ma me a gye sɛ ɔde ahoma ɛbɛsɔ nan na watwe wakɔ ahoma na ɔde bɛba bɛsɔ nan atwe wakɔ mempere na mpere kyena megye a kɔpere sɛ mea mahu sɛ magye abrɛ ansa na mede mo ama dabere mmama no kwasia pa nyini sɛ tompo tompo tɔwo nni tɔwo se kwasia pa nyini wofata me ba no signet kɛkɛ a wotɔ maa me koraa wo sɛ wogye na ade me ba no kɔ na ɔtɔ brɛsi ama no deɛ a ɛneɛ sɛ ɔba yere no agye ɔboɔ tɔruwa wo so gyina ɔkeka hwɛ
gyina hɔ gyina hɔ a. o oh, tompo adai.
Ah, dabi o fie ma ɛdi na menya ma wo wankasa wo gyina ɔno papa a ɛnto papa paa bɛgye me atom ɛti deɛ menya ma ɔno papa nyina ɛnto papa nyɛ nsɔ ha bɛ kɔbisa kuku a mekɔɔ wo papa fie ɔnom sɛ me ne wo papa kɔtena ase akasa adeɛ wo papa de ayɛ me fie ɔno akonya metena so no wɔpagya akonya no maanyɛ stand yi anka metɔɔ fam me me papa wo papa na ne ne nkasa o wo papa na ne ne nkasa sɛ wɔhwɛ ne sɛ wɔmfa wo ma me a ɔnka because they say the the way n'ani abere wɔ fie ɔnom no he sɛ me deɛ ɔsɛ wɔmfa me ma wo nti wo so yɛ w'adwene hunu biribi na ka kyerɛ papa no so bo me papa wontumi nware me so ate ase me papa wontumi nware me na me so meyɛ ɔbaa Ɛnyɛ ma me papa na ɛbɛsɔ me nsa de makɔ baabi sɛ ɔde me rekɔma bɛrima o, wo ara na mepɛ wo nti de bɛɛ biom. Ɛyɛ a nsosɔwosɔ ne nsɛm no so. Kwae deɛ wo papa yɛ wɔ fie hɔ.
Me na medɔ wo.
Sɛ wonim sɛ me na wopɛ me na wopɛ sɛ wo ne me tena deɛ a, ɛno wo papa ankasa. Na ka biribi to wo papa adwene mu na wahu sɛ deɛ mereyɛ ma mo no, ɛnyɛ obiara na ɛbɛtumi ayɛ saa adeɛ no. Nyɛ hwee.
Papa no wanyini. Ana nkɔkorafoɔ ne mmorowafoɔ koraa mpo yɛmfa wɔn asɛm nyɛ asɛm o. Ɛmfa wɔn nyɛ asɛm, w'akoma wɔ soro dodo.

Nka mepɛ sɛ mekɔ afuom ba mentumi nkɔ. Metumi deɛ woyɛ deɛ woyɛ wie yɛ a na waba na wofi atwam. Why? Mɛba wo ba abufuo na yɛ ano wakasa. Oh dabi wo deɛ mebu mfuo ba wo papa na mepɛ sɛ ɔne ne kasa. Why? Nti mɛtwɛ wo. Why? Saa meyɛ hwɛ ano ɔyɛ. Why? Mate wo deɛ mate anwummerɛ o. Mate. Zoo.
wokɔfa agyaba a wode bɛto ha no na mode ato ha nsuo nso totɔ
papa deɛ woyɛ no nyɛ fɛ sɛ sɛ. Ah, meyɛ akora na. ah na mesi kɔsa nsuo bra what ba ɔsa nsuo no ɔbɛgyina hɔ papa meyɛ akora na yɛ akora na. asɛm bɛ na tompo ba ha se a moka kyerɛ no no. ah dabi o nti saa tompo no asɛm no nti ɛna wɔasa nsuo no ɔbɛgyina ɛka saa kyerɛ m. dɛ mese menyɛ akora deɛ bɛ nti na mohyɛ me so. wɔbɛ ade asɛm meka kyerɛ no deɛ bɛka kyerɛ no ne sɛ mempere ma wonware no. waa show na wokɔware me maame no wo papa ka biribi ana ɔhyɛɛ wo. Wanhyew nti ɛnhyɛ me mesrɛ wo paa wanhyew. Kyerɛ sɛ wode abufuo na ɛba nyɛ saa. Me me ba kyerɛ sɛ menya akora menya first one aba wampene ma yɛ din. Na kɔba sɛ wodi wodi ɛtɛnti obi a ɛni kwa sɛ kristo nim apa oyɛ saa ah. Dabi na mo mo abɔ pɔ sɛ mo bɛ ka gu mi so ana. Hwɛ, mo sɛ woyɛ ɛdze anim a, wode mo nsa, mo sɛ mo sɔ nkɔ. Ɔno nka. Mo sɔ nkɔ.
Ɔno nka.
Ɛnyɛ adan.
Suban a woda no adi wɔ ha sei, enti ɛda koraa kyɛ sɛ koraa enti n'ani bɛgye wɔn no. Sɛdeɛ wosi tie a, kwan masta, wokyerɛ nnwom, ɛkyerɛ him. Mo nkyia koraa kyerɛ sɛ, masa, ɛnyina so.
Fa nkɔsɛ sɛ mfiri akɔ. Fa nkɔsɛ sɛ mfiri me fie akɔ. Mehia mo ha biom. Nkwasasɛm na mobɛka kyerɛ me no, menim sɛ mobɛka ama yie kura tɔ yie. Na mese menyɛ yɛ a, kyekyere a mose maku nipa no, kyekyere a mose mese maku no, wɔne mo maka sɛ maku no, na maka sɛ maku no koraa no a, wɔne wɔ abusuani bi. Ɔno sɛ mmara so ɔyɛ kurafoɔ so ɔyɛ hɔyɛ o, ɔbɛgye fie abɔ so, na maka sɛ maku no a, deɛ na obi bɛtumi ayɛ me? Ɔno nka, mesi a. Obi bɛtumi ayɛ me dɛn? fɛkɔ fɛkɔ no wa wɔn kɔm de konya bɛ bɔ bi a ɛmu ɔmu sɛ ɛna so a. na master paa ɛna de ɔyɛ ni. kwa awo di kwa awo se. mbatɔ kwa awo ni. kwa siafoɔ jimifoɔ mo de mo yɛ bɛrɛ ma mo si fie abiem mo bɔ hu kwa mo de ba fa so.

Hwɛ, krakye ma menka nkyerɛ wo. Maka akyerɛ wo sɛ fie ara no a wote no, ɛnyɛ m'abodwo so. Mempɛ. Paa paa deɛ nka ɔwɔ abadaeɛ. Me maame nni abadaeɛ baako baako baako baako sei. Deɛ me maame yɛ aberanteɛ no wɔ fie hɔ no, odifoɔ ɔbaa, wowɔ hɔnom a, wo werɛ bɛho. Aberanteɛ yi fa wei a, hwim, ɔyɛ wei a, hwim, ɔyɛ sei a, hwim. Na mennim ade pɔtee a me wɔ fa ɛne me, ɛda me maame ne me maame ntam. Mennim asɛm a mewɔ fa aka akyerɛ me maame a me maame asɔ do agyina aberantsɛ no so saa. W'aka a mate.
Hmm, wo wɔfa koraa deɛ ɛyɛ me nwanwa. Tama ne yɛne no som na wɔfa nti sei. Ɛyɛ me nwanwa sɛ subanfo korɔ koraa san ba ne mu. Yɛne wo yɛ nkyerɛkyerɛ kama ne nnɛ nsei watumi afa suban wei sei. Na wo maame nso, kyerɛ sɛ ɔyɛ ɔbaa but dayɛ kakra koraa nni ne mu. Nti wo deɛ sɛ wode abɛto m'anim a, mate. Odiyifoɔ ba, wo deɛ mesrɛ wo ara, ma wo nan nyɛ ntiantia wɔ hɔ ntɛmntɛm, mesrɛ wo, nyɛ sɛ deɛ adeɛ rekɔ so no, ɛmu nnwan, na ɛmu nso ɛhu paa, mesrɛ wo. Mate. Baakyɛw. Meda ase.
Mekyerɛ sɛ, Ifo no, adɛn nti na woakɔfa aberanteɛ a wonim no aba fie hɔ? Sɔfoyima, asɛm no a ɔka no yɛ nokorɛ. Me ara na mekɔfaa no baa ha sei, nyɛ bɔne biara. Wobɛgye adi sɛ aberanteɛ no, wo papa sɛ ɔnya no, ɔbɛku no? Me papa?
Hmm. Me papa? Wo papa?
Mengye ndi.
Wonyin yɛn koraa a yɛyɛ mpanimfoɔ. Yɛkɔ wo papa hɔ a yɛne no di nkɔmmɔ. Anuoyɛ ne suban bi a wo papa da no adi koraa kyerɛ sɛ. Papa betumi ayɛ. Y'ano kyerɛ sɛ y'ano gu so a yɛka sɛ wo papa ɛyɛ anu watu wa kyerɛ sɛ akonya a yɛte so w'apagya yɛ ato ato no koraa sɛ yɛnfiri ne fie ankɔ na wo taa sɛ wo nyini wo nyini san. Nti mesrɛ mo o mentwa mo ano hwan paa na ɛkaa saa asɛm wei kyerɛ mo a mo agye asɛm no adi saa no. Ɛyɛ Santos Wale ɛna ɛbɛka kyerɛɛ me ɛna ɛno koraa no wo nua ba Amayo tutuu ne nan panpan kɔɔ odiifoɔ baa hɔ. Ɛnna wɔkeka kyerɛɛ no. A ɛyɛ Santos Wale ne me nuabaa Amayo na ɛbɛkaa saa asɛm no kyerɛɛ me. Wɔn na ɛbɛkaa saa asɛm no. Aai oo, ɛyɛ asɛm oo. Santos, adeɛ no a woyɛɛ no ɛyɛ fɛ. Woanyɛ adeɛ koraa, woanyɛ adeɛ ketekete koraa sei. Adɛn ntia? Yɛaka asɛm wɔ fie na wo de akɔ abɔnten a woka akyerɛ me nsɔremma anaasɛ sɔfo yi ma. Nti ɛyɛ fɛ. Eh, Ifeoma, eh, ɛdeɛ asɛm saa ɛna me ma kɛkaa wo bu afu a wo ne me kasa saa. Na me papa korɔ mpo sɛ ɔbɛku wo koraa no a, ɛyɛ deɛ ɛba ase ma. Me papa aka akyerɛ wo sɛ ɔbɛku wo a, na ade akɔ abɔnten akɔka akyerɛ amanfoɔ, deɛ ɛba ase mu nti. Eh, ɛma ne haw.
Ɔpɛ me sɛ, hwɛ, asɛm a wo papa ebiaa no na ɔkaa no fie ha no, ɛyɛ asɛm a ehu. Kyerɛ sɛ. wode wɔahwɛ wo wo papa tumi abie na no aka kyerɛ sɛ wobɛku me ɛsɛ mpo kora no sɛ me santos sɛ mamma obi amanneɛ kora no a na sɛ obi ɛkora afa ho ɛkɔbɔ amanneɛ a yɛbɛtumi abɛkyerɛ papa fi sɛ papa aka sɛ wɔbɛku me no ɛyɛ offense ɛkuma asɛm ɛna fam ɛno nti no na ɛkyerɛ ma adwene so ɛnam sɛ daabi menya ho saa deɛ wo papa ne fɛnefoɔ ne sɔfo yi ma mo mentena hɔ ɛma mfofoɔ nam kɔyɛ mentena hɔ Ɔma obi me ku me saa ɛna maa mede kɔtoo saa sɔfo yi m'anim eti asɛm a maka yi ɛnyɛ sɛm bi a ɛyɛ bɔne ɔdawuruma fa kyɛ me sɛ manka ne yɛ a fa kyɛ me why. Nka bi mfisɛ ɛnyɛ fɛ fisɛ efie asɛm de yɛnfa nkɔ abɔnten o efie asɛm yɛnfa nkɔ ade bɛ abɔnten ti fa hyɛ wo tiri mu saa. Medeɛ mɛsrɛ wo na mensɛ bi a me meyɛ ama no aboa wo. Enti no, sɛ wose ɔmpɛ saa a, efi nnɛ rekɔ yi, mimfa efie asɛm nkɔ abɔnten. Wai? Ɔse, Mate.
Wai? Eyi nyɛ biem. Na deɛ woyɛɛ no nyɛ kama koraa. Mate. Wai?

Oh, wo yɔnko ne Ifeoma? Oh, Ifeoma yɛ me yɔnko paa.
Ah, me so me nipa paa no no. Ɛnyɛ nkyɛn koraa. Wo nipa? Eh.
Ah, okay. Na ɛsɛ ɔba tena ɔmo fie hɔ. Ne papa sɛ tu a, wo so wonkɔ. Ɛna sɛ wɔda ne bosom bi ɛbɛsi wɔn so. Santos, ɛbɛyɛ anka wode tu firi fie hɔ. Na fa asomdwie mmla Ifeoma ne ne papa ntam. Why? Eh, ɔba pa, meda ase bebree. Mpanimfoɔ se, obi a ɔne ɔkyi fa asɛm pɔkɔ do. Ɛnna ɛnyɛ deɛ adwene pɛ no sɛ wɔhoro gya so na nsra deɛ kyim gu yam kɔpem sɛ ɛnyɛ obiara na ɛbɛhyia wo pono tufo afutu pa sɛ baabi a wokɔ no ɛnyɛ ɔyɛ ade bebree na ɛyɛ biribi nti ɛnna me me Santos Wale mete Ephraim amu fie a ɔpapa Olonka ɛha me kɔpem sɛ ɛyɛ nneɛma bi na mepɛ Na me sɛ ka saa deɛ na mepɛ no a mɛfiri fie ɔtiawa hɛhɛhɛ. Wo se nneɛma bi na wo pɛ. Yeah. Deɛ nneɛma nti na wote fie ɔ nom. Ɔbaa pa, ɛnyɛ deɛ ɔbɔfoɔ ɛbɛkɔ wuram bi akɔhu ɛna ɔbɛka. Ɛdeɛ nneɛma nti na wote fie ɔ. Wo yalefoɔ a woda abontene no obi mfa wo mmra fie ma sɛ wo yale ma ho ntɔ wo na tu kɔ a wɔse woretwɛn ɛregye nneɛma bi. Nneɛma bɛn bi na san tɔ sɛ wogye firi fie ma no ne papa wo lɔnka wo. Maame, wobisa me asɛm anaa wotu me fo anaasɛ

Nkura faw, mpanimfoɔ faw, nkɔkora faw, mmoa nyinaa kora faw. Odwan ne ne wale. Hɛ! Hɛ! Sɛ onim a, wonim baabi a mfiri bae. Wonim deɛ nti a mete efie ma fie. Wonim deɛ ɔsoma me. Sɛ wɔbɔ dam a, mo deɛ monim hwee. Mohyia bia na moka just finish talking to me. Wɔbɔ dam, kɔto nso kɔbisa. Kɔto nso, kɔto nso agogo na kɔbisa. kɔ bisa sɛntɔsoɔ le mima se sɛntɔsoɔ le kɔ ɛsrae kɔ monaco ɛsɛ boko haram mi sɛntɔsoɔ le kɔ boko last stop mu de obi obi asɛm ba mu bɛka saa ɛna no nansa yi yɛsɛ wɔn yɛ atɔnsofoɔ kwan atɔnso ne sira so ne gyaakyefoɔ kwan ɛna no wɔn ɔpɛ wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ kwan mu obi akɔ bi ti no wɔn yɛ anoma lɔdu nsuo yɛ no nsuo la no ɛno na mo de ɛda no twɛ apɛ na mo ka

Ɔyɛ dua bi na ɔba yɛ so, ɔyɛ nsuo. Ne suban basaa ɛna wɔn nsa de aba wo so. Ɔka kyerɛ me sɛ, me ɔde me kɔ baabi a ɔno no firi baeɛ a, me meduru hɔ no ma, Moaben koraa, me ma me ma ɔbe. Sɛ wɔntee me nka a, ɔnkɔ abrepɔ, ɔbɛte me nka wɔ hɔnom. Ɔde bankye abɔ nwom, na aduane no ɔbɛdi. Ɔde wɔn nsa ato aberewa bi anim, wammee koraa bɛdi. Ɔbɛte me nka, wadi w'atɛm, wadrɛse wo, mate, bɛsene.

Mepɛ sɛ me ne nnipa kasa anaasɛ mehyia nnipa. Mehuu no a na wahyɛ wei tum saa no, na mesɛ bia woyɛ ofiri anaa ɔdabɔ. Ɛnti na nka medwa no, ɛma ne haw. Ah, wodi m'atam. Mimi yɛ ofiri yɛ ɔdabɔ. Obi nye w'atam.
Wonim me?
Mene mu pa ibu so, I know you. Ɛna wo sɛ di m'atam no. Sɛ w'ata yɛ hyɛ no yɛ tuntum dede nti mekaa sɛ ɔdabɔ. Saa?
Yɛ. Ɛde asɛm na ahyia me nuabaa no ka kyerɛ no.
Wo nuabaa Ramatu? Ahan, asɛm bɛ na ɔka kyerɛ no. Nanso asɛm bɛ na ɔka kyerɛ wo? asɛm wɔn sɛ ebusa mi question wɔn wɔn ayɛ ade ne nyina mi bɛka kyɛw sɛ ebusa mi question obi ahyia o ne fam wa o oh, santos ɔpɛ wɔn asɛm mi nye se efi wɔn a wɔte no sei sei sei wɔn bu afu edidi na atɛm ka kyerɛ ne sɛ ɛmoa ɛne nkɔla ne fa no ɛnyɛ bi akɔto so na di wo yɛ na ɔbɛka na ase me ebusu bi na wɔn ano asɛm dada na ɛɛ ɛɛ ebusu sɛ kane pɛpɛ mu a ka hyia mi mi santos wɔn ne no ka bɛka sɛ bɛmɛ na mi nua baa. aka asɛm wei akyerɛ me, enti mebisa wo sɛ ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ, ɛsɛ sɛ nnipa pa mu no bisa me na mede santɔsoɔ ne m'adwene a mewɔ, nyansa na mewɔ no, mema obi, na wo nya bi, na wohyia me santɔsoɔ ne aka kyerɛ me sɛ wo nuabaa ne ne ma kasa sɛ ɛdi enti na wɔno wɔ hyɛ me bɛdi na tɛm, tɛm, tɛm, tɛm, ha, menya ɔfɛ sɛ last, abɛhyɛ me ne wɔn de, ne wɔkɛsɛ mfɛ ne ma sɛ me akyerɛ me, wata sɛ ma meka no. Na dɔ bɔ dam a me ho adam. Santos. Yɛ.
Ɛnfa wo foforɔfoɔ a wode aba wode akɔ me nuabaa nso a mɛntrae me wote me nka wo ebu so wonni me hɔ. Me Santos Wale menam wɔ menam wɔ kwa sɛ wonim baabi a mefiri a kaafo asɛm ma me so I'm telling you sɛ wobɔ dam a ne malika. Wale nti nka woka sɛ bebe no wobɛyɛ dɛn sɛ wonya ɔfse mesi ahwe wɔ aso mu ano woka sɛ bebe no wobɛyɛ me dɛn. Mama mia mama mia.

Ago fie ha. Hey, sɔfo maame. Ifo ma.
Sɔfo maame.
Akunya wɔ hɔ. Yo, yɛntena.
Na wo papa mo wɔ yi. Mm, anɔpa no ɔmo kaa sɛ ɔmo kɔ afuo mu deɛ. Ayo, yo. Paatwa ɔkwan so. Yo, yɛ baayɛ a ɛnyɛ bɔne. Ɛm sɛ n'ano. Me ne odiyifoɔ yi ma ɛbaa wo ne wo papa nan so w'anim a, na ɛfiri hɔ no na mefiri sɛ bi a wobɛba asɔre. Yɛhwɛ anim ara womma. Ɛyɛ saa nso na asɔrefoɔ yɛntumi nte ntena saa na ɛteetee yɛn. Ɛna agya me ne yɛn mpanimfoɔ, odiyifoɔ John, ɛne agya. Ɛse yɛ ba ne yɛ aba abɛhwɛ ade korɔ nti a mabɔ wo nan so aba aba aba aba wei ka ho amplenu na wo ntimi ma asɔle nti yɛ nante seaa no no. Odiyifoɔ ɔbaa wei deɛ mesrɛ mo o mentwa mo ano mmerɛ no nso maame na mmerɛ no so nko ara deɛ a Mesrɛ mede me ho abɛkyerɛ mo. Mmerɛ?
Ei! A ɛyɛ deɛ mmerɛ saa? Ɛno ara na mesii so kaa sɛ, Ɛyɛ mmerɛ no ara ntia. Sɛ menya mmerɛ no nko ara deɛ a, mesrɛ mo anidie mu, mede bɛba abɛsra mo ayɛ. Hwɛ, hwɛ biribi yie. Woahu sɛ maka akyerɛ wo sɛ w'awareɛ berɛ aso. Kuro baako yi a wo ne wɔn kɔsii akan yi a wodii nkonim yi, makɔbu wɔn nyinaa amanneɛ ama akasawosoɔfoɔ nyinaa reba bi, mpanimfoɔ fifiri sekit sekit reba bi, a na seesei wɔn a wɔwaleɛ berɛ aduro wo nso woasɔle baa yɛ basaa. Nti mesrɛ wo, hyɛ biribi yie na woyɛ ama nneɛma aka akyi. Ɛyɛ saa nso a ɛnyɛ. Mm, odifo ba.
Hmm. Ah, Ifioma, ɛkasa deɛ ɛnyɛ sɛ bi a ɔfa no sɛ ɛkasa ɛyɛ awa. Deɛ odifo ɛba hmm. ɛka sɛ yɛmmra ne mmɛsrɛ na madwene mu wɔn awerɛ kyerɛ sɛ wɔadi nka aba abɛtu fo wo papa wɔ hɔ no. Sela wasɔre ba nyɛ. Ifioma, woyɛ ade ne wabi adi agorɔ. Awaleɛ, ɛnyɛ ho te saa o. Woware wie a na ɛnwiei. Wowie a emu awoɔ. Ɛkyerɛ ase bebrebee. Nti ɛsɛ sɛ yɛde mpaebɔ taa w'akyi sɛnea ɛbɛyɛ a woware a awoɔ anaa nhyira wɔ awareɛ mu no, Nyankopɔn adom nsa bɛtumi aka no bɔkɔɔ. Na w'asɔre ba ɛyɛ fɛ. Pastor koraa te a, district pastor koraa te sɛ w'asɔre ba nyɛ fɛ na yɛgyegye no so kyinkyin a yɛma w'aware no mmra so a, yɛbɛnya ɔhaw. Odiyifoɔ baa koraa ho bɛkye no pii. Nanso sɛ ɛnte saa, wobɔ mmɔden paa nti mesrɛ wo mɛn backslide, bɔ mmɔden wai. Mpacho mate wai. Nka me deɛ nka menni hwee ka na ne nyinaa na odifoɔ baa ka no sɛ w'awareɛ berɛ yɛ adu na ɛwɔ sɛ wobɔ mmɔdene na woma wo nan yɛ ntiantia wɔ asɔrefie ɛfiri sɛ awareɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛda fam traa saa. ɛwɔ sɛ woyɛ hye wɔ mpaebɔ mu, biribiara mu, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Nyankopɔn bɛtumi aboa wo ama awareɛ no asi wo yie. Na ɛkɔba sɛ wosɛ wonni adagye, wontumi mma asɔre a, ɛdeɛ adekodeɛ pɔtee na woyɛ a ɛma wonya adagye. Fa saa adeɛ no to hɔ na ɛbɔ mmɔden nyɛ mmerɛ ɛma Nyankopɔn na ɛma wo nan yɛ ntiantia wɔ asɔre fie. Ɛne sɛ wɔkaa sɛ kuro baako a ɛtoa so yi a wo ne wɔn dwɔn kuro baako a ɛwɔ saa kasa yi. Wɔn nyinaa bɛba bi abɛwu so ahyɛ wo animuonyam sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribiara bɛtumi asi wo yie. Mede me ho ba abɛkyerɛ mo a mesrɛ mo. Yɛbɛsrɛ kwan nti yɛmmɔ mpaeɛ fa wo nhyɛ Nyame nsa. Yɛbɔ mpaeɛ gya wo hyɛ Nyame nsa. Wɔ Yesu din mu, amen. Ɛnde yɛbɛsrɛ kwan kakra.
Oyiwa. Apaska o. Ɛdeɛ na apaska.
Mesi asɛm wei.
Ifie mma na akɔ akɔfa aberanteɛ bi osi aberanteɛ no sɛ ɔda kwan ho na ɔkɔ akɔfa no ɛde na abɛtena fie na aberanteɛ no hɛ ha ɔpapa na ɔho. Gyae ɛsɛ w'ani saa. Gyae me nua gyae. Nti wokɔto sɛ obi da kwan ho a na wakɔfa no aba fie. Ɔno deɛ mese ɔne ne na ɛte ah.
Na wokɔ faa no na onyaa aba wama nea a nka wobɛka sɛn. Ɛno deɛ nka ɔno ara n'asɛm. Aah kɔm ne nkyerɛmu. Sɛn nti na Ifio mma asɔre kɔ ayɛ basaa yi? Mmm afei na mate aseɛ. Sɛ mehuu mu aa nii. Ɛdeɛn? Mehuu mu ara nie. Bible koraa ka sɛ. Wokɔto sɛ obi da hɔ na ɔwu a, fa no bla fie na bɛboa no na ɔnnim baabi a ɔmua bɛfiri abɛba. Me nkoa deɛ nka memfa. Womfa. Ɛnyɛ. Hey! Monnya saa adeɛ. Ɛna kɔ na kɔfa no ɛ, kɔ na kɔfa no. Mo suban nyɛ fɛ, mo mmienu mo suban nyɛ fɛ. Kɔ na kɔfa no bɛ. Mo sesa mo suban. Ɛnta me se me ne mo nnante biom no.

Hwɛ! Ɔpɔtam bɛbɛhwɛ afia paa, ɛbɛyɛ afia na bɛsiri. Di asɛm ko ara. Maame ne fie, wo de bɛyɛ nyina kyerɛ me ka asɛm kyerɛ. Di asɛm.
Nneɛma bi kɔ so wɔ fie a na msi a mente ase. Sɛ sɛn? Nneɛma no so wo a woyɛ bɛrima wɔ fie no a a anka asɛm bɛ fie a wobɛka no me maame yɛ nneɛma bi asɛ mahu sɛ wona wagye asi kuntan asɛm no so kuntan ɔfa yɛ nneɛma bi wɔnom ɛnyɛ fɛ o gye asɛm aberanteɛ wɔ fie ansɛm yɛ na meka sisi aberanteɛ asɛm a wɔkɛ sisi aberanteɛ wopɛ sɛ menyɛ ntɛ

Kura no tom na wo sua wo ne mu hwee. Ɛdeɛ ne mpaninsɛm no wokɔ sua mpaninsɛm wei wɔ he? Aduan anoa no wanoa. Wanoa na ato ne mpaninsɛm a bɛgyina fikyire yɛ mpaninsɛm no. Firi ha kɔ. Maame me nkɔ. Mese kɔ. Ɛnna ma me nka nkyerɛ wo baabi a adeɛ no da no ɛyɛ sɛ yɛde to. Maame sɛ ɔse me nkɔ deɛ ɛnna mɛtu afifie akɔ han dan. Ɔfa aberanteɛ no na bɛtena. Bra. Na ɛkɔ no deɛ ɛnyɛ yie. Mote fie a mpanifoɔ mmienu mo nhu ne. Na bɛrima no boa no. Yee mebɔ me tiri so. Wobɛtu ne aberanteɛ no akɔtena. Bra!
Bra sɛ woahu. Bra woahu, meka kyerɛ wo sɛ aberanteɛ wɔnyɛ na fa wo nan si fam, woahu deɛ seesei wɔkeka yɛn nkwadaa ti bobom. Bra woanhwɛ yie a wo nso wobɛtu. Ɛfiri sɛ fie no me ara na mebrɛ sii yie o. Ɛna wotuu kwan baa na me mahu wo mmɔbɔ na magye wo ti, saa na ɛkɔ na wo ba kɔ akɔfa biribi sɛ yɛaba deɛ a bra ahwɛ a wo nso wobɛkɔ bi, mɛtu wo. Ah sister,
nya aboterɛ, ka w'akoma to wo yam, tu asɛm deɛ yi firi mu.

awurade nyankopɔn ɛyi bayie na bitumi yɛ ɛma ho da hɔ sɛyi hɛ sista kɔwakoma sista wae mesɛ awoyɛ kɔwakoma to yɛ mese uma asɛm a meka ɛnyɛ asɛm ketewa dwuma mpapa de di aberante no wɔ fie hɔ no mpapa no metoa no Wobegye adi sɛ me sista panyin, wapue akɔ akɔto sɛ mogya retu aberanteɛ bi wɔ kwankyɛn ama no afa no aba fie, yɛakyɛ no ama ne ho atɔ no kama. Afei deɛ me papa muhu sɛ aberanteɛ no ho atɔ no, ɔmpɛ akɔ no, ɔma hyɛ aseɛ nɛnnieeɛ a, ateetee. Gyae. Nti woka wei na wopɛ sɛ me menka sɛn na nkyerɛ ho? Woka sɛ mensosɔw so? Nea wɔfa no ho papa ni kora wosoa no papa resɔn a wɔyɛ no kora mpo yɛ. Ɛyɛ papa kyerɛ sɛ woakɔtu so agu abɔnten fine woaboa no nea ɔyɛeɛ no mu mu deɛ yɛ. Wode no aba fie no ho atɔ no. Wankɔe. Wose woka no se mogya apram no ebi kora wakɔwia adeɛ ɛne yɛ abo no na mogya apram no abɛda kwan ho baabi na wode no aba fie na ɛwɔ sɛ wɔkɔ ɔkɔ no gyina se nti no ɛna wɔmpɛ fie akɔ wɔmpɛ fie akɔ ne baabi te A wɔmpɛ fi akoma. Nti wopaa wo abadɛyɛ. Wodwene nnipa ho.
Susuan paa sɛ nka wo na biribi saa to wo. Wo na obi abɛto abɔnten aboa wo a, nka sɛ saa koraa bi aberanteɛ no n'akyi nyɛ. Ɛno nti na waka. Ɔnkɔ, ɔn, ɔnkɔ. Ɛnyɛ wo a. Sɛ ɛtare yɔnko ho atua dua mu. Ɛnyɛ wo koraa. Ɛnyɛ wo fault ketekete sei. Mo deɛ mote fie hɔ ara na polisfoɔ atoa mo abɛsesa mo akɔ. Na adeɛ ɛsosɔ so. Hɛ! Kukua!
deɛ nkɔmmɔ na megyina ha mu di papa yɛdi nnamfo nkɔmmɔ ha maame agya nkɔmmɔ bɛn na mu die wɔne na ɛsi ɛsɛn nnamfo nkɔmmɔ wɔno hɛ megyina nyinaa mate wɔse deɛ ɔse ne sista pani mɛka kaka ɔse ne sista pani akɔfa aberante bi aba mu fie no ɔkɔto ne mogya pram no kwan ho ɛne wakɔfa no aba Nna aberantsɛ no ho atɔ no, wɔmmpɛ fie akɔ ntsi wo ne ne sow a, ma ɔtan aberantsɛ no ani. Hɛ!
Kukua! Enti fie asɛm na wɔde apue abɔnten, ɛnyɛ saa? Papa, na ɛsɛ adeɛ a wo ne Suwa de yɛ aberanteɛ a Santos wɔ fie hɔ no, ɛnyɛ, ɛnyɛ koraa. Ah! Saa na woka?
Wo papa deɛ me meyɛ a ɛbɛboa me no, ɛnyɛ? Ana wode mapue abɔnten na wotɔɔ me, ɛnyɛ saa? Kukua wei na wo life te saa? Ah! ɔgya ɛfoɔ kɔ no wa kɔkɔ yɛ adeɛ agya nkɔ sasɛm no
maame ana so nyansasɛm bɛ na nya ka kyerɛ no ɔka wie na meka kyerɛ nsi nti nea ɔne ɔno ne soa ne mmom yɛ ne deɛ yɛfi sɛ wakɔhyia no wɔ abɔnten a ebi kora mpo yɛ nnipa bɔne ni na wasane yɛ awawie wɔ sɛ wɔsan ma ne ko sɛ wɔnyi kyɛ hɔ mpanyinsɛm a ɔka Wo nso Otumfo Awura woayɛ adeɛ na wotee. Me maame ne Auntie Maamuna baabi a wɔyɛ koko me maame na ɛyɛ koko. Ɛnna ɛwɔ w'aseɛ hɔ no.
Ah! Wo maame koraa nka me me se me ba hɔ. Na ano me ma breki akyiri wia asoma akora wɔn to koko. ten series kyerɛ ten series wo sere ɛno anam de bereke akyi wia koko a wɔsa ma akora no de baeɛ no me kora mka sɛ akora no ante soma nti meyɛ sɛ mɛba hɔ koraa nti next time mesoma akora no mede akora no bɛba wɔsɛne sɛdeɛ mepɛ wɔyɛ adeɛ wate odi ɔba aka kyɛn so mbu mi di mi amɛhyɛ koko na ma. owu oh. hmm.
mate. mi amɛhyɛ ama yoo ahoɔfɛ kɔ na o oh. na mesi mɛbu waa kɔpem sɛ wobɛgya wo nkɔsasɛm. Efi asɛm, yɛde kɔ abɔntene. Enti woannya akora papa a, ɛna wonya obi a ɔnya, na kyɛ so ɔtɔn me. Olonka, olonka, olonka, na ɔtɔn me, nyɛ saa. Wo, mɛpo saa kɔpem sɛ wankasa wobɛpere.
Monsi mo tiri ase ma yɛmmɔ mpaeɛ. Meda wo ase, Onyame a wote aseɛ. Aseda nka wo dini sɛ nkɔmmɔ yi a yɛbɛdi wobɛma no ayɛ asomdwie. Adom no nti. Amen. Amen. Difo ma. Difo ba. Hmm, ɛsɛ deɛ anigye sɛm na aba. Mefrɛ wo ha a nyɛ bɔne. Ɛm sɛ. Ɛyɛ abranteɛ no a waba mo fie hɔ no. Mekɔɔ me nkotodwe anim no, me Nyankopɔn ayi akyerɛ me sɛ Santos. Ɔne wo ho ka ni a Nyame ayi no ama wo. Jesus Christ odiyifoɔ wei deɛ mente aseɛ sɛ asi so biom na ka kyerɛ me wae Ɛyɛ ɔnwanwa ɔho Yoo. Nansa nie mede me yafunu too hɔ. Me kɔɔ me nkotodwe anim bɔɔ mpaeɛ sɛdeɛ me kaeɛ no. Me Nyankopɔn ayi akyerɛ me sɛ Santos no a waba wo fie hɔ no. Me se ɔno ne wo hokani. Ah, Awurade.
Awurade atie me sufrɛ. Deɛ mehwehwɛ nie. Nti Awurade bɛhyɛ m'animonyam no bi. Saa na ɛteɛ. Awurade meda wo ase. Ɔn sɛ onyaa aboterɛ twɛn Awurade anim na wampene ho sɛ deɛ ɔnamfo no dwene maa no ɛteɛ a, ɛyɛ ara na wakɔ nyinsɛn na Nyame retwɛ. Nyame deɛ ɔfa no bɔ ɔntonetɛne hɔ anhwan. Onyaa aboterɛ na wakɔ so aba asɔre no, Nyankopɔn ahyɛ ne ho animuonyam. Santos yɛ aberante a ne ho dwo wɔ kurom ha sei. Ɔbu adeɛ paa, ɔfɛle adeɛ nso. Nti no sɛ ɔyɛ aberante a Nyankopɔn na ɛde no ama sɛdeɛ sɔfo maame hu yɛ no. So ɔdi mmuada. Nti ɛde Nyankopɔn ase paa sɛ Awurade nso ma ɔbɛrima a ɛfiri no. Nyame nhyira mo nso sɛ mo abɛka saa asɛm wei nso ayɛ dɛn akyerɛ me no.

What is reason with you? Wobisa me.
Wobisa me Santos. Nti enkosi da bɛɛ paa na ade no bɛkɔ wo kurom a mɛma w'abusuafoɔ no ahu sɛ biribi sei wɔ yɛn ntam? Wopɛ sɛ wokyerɛ me sɛ enkosi da bɛn na me Santos mede wo bɛkɔ me kurom na m'abusuafoɔ ahu sɛ m'ani abere anaasɛ enkosi da bɛn sɛ ɛɛ m'abusuafoɔ bɛhu sɛ wo no Wei na mpɛ sɛ me ne wo tena hɔ, na wo maame anaasɛ wo soa ne wo papa no bɛgyaw haw. Saa na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ. Ɔbaa animuonyam ne aware o. Ɔbaa n'animuonyam ne aware nti nti na ɛyɛ a na da biara me pressure pressure wo no o. Ɛ Ifirema, madi nka aka akyerɛ wo sɛ ɛyɛ aboterɛ. Aboterɛ o! Ɛwie nkonimdie. Hɛ! Mempɛ sɛ mede obi me gyehyeɛ ɛbɛkɔ ne makɔ tete no ne makɔ hahae no mempɛ sɛ mede obi gyehyeɛ ɛbɛkɔ me kurom na afei no ma ho boa nso sɛ ɛsɛ sɛ me ne ne tena hɔ anaasɛ ɛɛ me ne no ɛwo ma ɛnu ti na manya aboterɛ ɛnu ti na awo compose my my my heart in down because I will not rush right now when I'm rush right now I will I will falling down ntɛm sɛ meyɛ maa de sɛ mefɔ so me ho a ɛbɛma wo koraa no wo ho ntɔw ɛno nti na mɛsa ntɔsoale mɛdi nkan ɛputu me heart into your stomach diaphragm ɛno nti na mɛto mu ase aka makoma ato yam sɛ menya abɔterɛ na mama no nneɛma totɔ yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ama wo so no, mɛtumi ahwɛ wo bɔkɔɔ. Ɛno nti na memfa wo nkɔɛ, mede ɔdaworoma fa kyɛ me. Ɛnyɛ sɛ ntia o. Ɛno nti na na meka no. Ah. Put your heart into your stomach diaphragm. Kɔ akoma to yam. Wate. Ɔdɔ wotumi ka borofo bi o. Wate. Nya bɔ te sɛ. Why? Oh. Ayɛ. Na kɔ ɔka borofo. Eh. Wo sɛ school time na yɛ kɔ school na the wuta no mu bɔ. Wobɛhu sɛ break time no na ɔma so konkonkonkonkonkonkonkonkon first break ɛ eh, champion ɔka pere kɔ champion ɔka ɔwɔ sɛ agreement ɔkɔ ma sɛ mo yi ɛ wɔha na mmerɛ saa no asɛ ne wasɛ na kibam mo

wɔn abɔda mo ho wadwe nyɛ adwuma meboa ɛmpere he na menka nkyɛw sɛ tu fiifie ha ɛna wɔyɛ nwaa na wakɔkɔ sɛ tɔlɛt nso meboa mame mete sɛ mama me ho anyɛ ha nka woma madagya gu ɔmɔ nka mɛyi wadagya to abɔnten Sɛ sɛ mɛ tu fu biara sɛ mempɛ sɛ ɔbɛtena fie nti tu ɛna na mpɛ sɛ ɔbɛtumi atetee me. Na ɛdeɛn na wopɛ wɔ me hɔ? Adɛn? Mefiri sɛ mebaa fie a wotetee me. Ei na aduru saa? Yes. Kyerɛ sɛ wobɛhuri asi me kɔn so wɔ mea me fie? I'm telling you. Ei ɛneɛ woboa. Let me tell you something. Sɛ nsuo taa pɔnkyerɛni a ɔgye wɔ. Adɛn na wotetee me? Eti ntu kwan. Me Santosoɔ me wonim baabi a mefiri baeɛ. Sɛ wonim baabi a mefiri baeɛ a, wo yam bɛhye wo. Ɛsen hɔ koraa no, sɛ me Santosoɔ me sɛ menam a, wobɛdi m'anim. Wabɔ dam, memɛdi memɛdi w'anim. Wabɔ dam anaasɛ w'ani so na abiri wo. Memɛdi wo w'anim, wo a wogyina hɔ yi. Ɛdeɛn na wowɔ ho a memɛdi w'anim? Me na ɔbɔ m'asom no. Oh, Fiɔkɔ, woyɛ hwan? Maame, ampere na ahu. Ɛdeɛn na mehu? Hwɛ ne wɔkyerɛ. Clap! Yes. Sure. santɔsɔ le mefiri ɛberɛ no ntu sɛ meyɛ m'adwuma sɛdeɛ sɛ ne mu bɛti papapapapapa me santɔsoɔ le

Mese, adeɛ a mede m'ani mmienu ahu no, ɛnyɛ asɛm ketewa. M'Awurade asɛm a.
Odiyifoɔ, aberanteɛ yi a waba me fie hɔ a me nua barima yi ɛbɛyɛ akɔfa n'aba yi, wo sɛ da biara mempɛ sɛ ɔbɛtena hɔ nti mese wɔntu. Na wie wayɛ nwaa kɔhyɛ tɔlɛt so, ɛna mese ka mekɔtwe no de no apue.

Why? Me ko bon komo kakra na. Hey, Ewurade.
Oh, mo te sai. Oh, mo ho fe. Mo ye beautiful tree, awofadua. Ha! Meba akura mu yi, mahu sɛ mo ne nkataasi a modi mu, na mo ne mmaayɛ a yɛsoma mo a mokɔ. Ao, mehu bi da. Ao, wɔda wo dɔm a, na mesrɛ mo, mepɛ sɛ mesoma mo kakra. Mahono gari, na suga ne wɔ mu ne sua. Meso mepɛ sɛ gari no yɛ ɛyɛ bakɛte ma, na menom ne nyinaa.

Yɛn no hwɛ a yɛyɛ ɔsomafoɔ anaa? Na ɔga no akɔ akɔhunu yɛbɛdi bi. Sɛ wofiri hɔ ayɛ onim huhuhu. Bɔne nko na wote kurom ha na wadiadiadi a wobɛgyina asoma yɛn. Yɛne yɛn nkɔ. Sɛ wo sika yɛ so ma sɛ dɛn deɛ bɛyɛ yɛne yɛn nkɔ. Yɛn nkɔ baabi a wanyɛ ɔsomafoɔ ne yɛn. Anaa ɔga yɛn na yɛne yɛn kɔ akɔdi ama wo. ha ei mo na mo kasa sɛ mobɛkyerɛ me wofiri he ɛwo firi kyerɛ bɔne ampa wɔnim sɛ kyerɛ bɔne ɛfufuo so nam ha meka kyerɛ wo me mesɛ ntɔsoɔ le me mo nyi ntɔso da ma me na mefa hunu me gɛlɛni no mo kasa sɛ me me yɛ nsuo ba ho mfia sɛ mema meku nipa menyɛ papa me me deserve sɛ mesoma mo mo ntwa mo a mogyina hɔ yi me nsoma mo ɛ meka kyerɛ mo me sɛ ntɔsoɔ le mobɛnya sɛ me Mate sika asoma mo sɛ monye ntɔ ade ma me. Kɔhwɛ MPs, kɔhwɛ ministers, kɔhwɛ apolisifoɔ, kɔhwɛ atitiri asɔfoɔ a ɛpɛ sɛ meme wale mesoma wɔn mo. Ɛmpo koraa bisa ayi ayi Shatta Wale me metumi soma no no metumi soma Shatta Wale.

Me me yɛ nsuo ba me ho fufu fi na me no me ku nipa me ku ne no se mo mo dɛm mo yɛ kura ka ma bɔ mo so pa mo ni apae sɛ ma bɔ dɛm a. Mese odifoɔ ba asɛm a meka nyɛ asɛm ketewa o mese sɛ w'ani mede m'ani mmienu yi m'ani kɔɔ twaa nsuo a me hwene sa ntɛm ɛna mede hui sɛ abranteɛ anim ti adane aboa asɛ vampire paa kyɛ sɛ ɛda no mese mirika metu mese mekɔ hye hɔ sɛ buru asɔfo maame wo koraa me hyiaa wobɔ wɔ amaneɛ. Woanhyia me. Meka wo to ɔka kyerɛ me sɛ memmɛboa. Meboa woahu. W'ani yɛ nsɔ adeɛ. Sɔfo Maame, woahu bi da? Woahu bi da sɛ nipa gyina hɔnom a n'anim adane aboa? Me mɛte a wose wakɔ toilet a ɔreba na wohuu na n'anim adane aboa. Woahu bi da? Me mede m'ani ahu adeɛ no, meboa. Wotumi ka asɛm mu hɔ koraa a mente aseɛ.

na meka kyɛw na ɔsɔfo maame paa mepa kyɛw hwɛ bible se ɛnyɛ yɛ ne honam ne mogya na anya na yɛ ne wiem atumfoɔ akaberɛkyerɛ adaamɔne nti deɛ wo se wɔɛka no ɛyɛ nokorɛ hwɛ nneɛma a yɛhuu no huhu mu anadwo no Sɛ anka awia, Nyankopɔn dan n'adi akyerɛ wɔ awia a, mefiri sɛ anka wobɛpae asase mu na woawura mu. Enti mesrɛ wo, deɛ wose woreka no, ɛyɛ nokorɛ. Enti mu w'akoma mmra fam, ase nanse woasoa wo mmɛn. Sɛsɛɛ nso ɛnte saa mesrɛ wo. Ɔmo gyaa teetee no a ɔmo de bɛɛma no yi fam a mɛgyae. Na wo yi fam a madi wo ho yaw papapapapa madi wo ho yaw first na na abranteɛ no nya mmaa ha no na wo ba asɔre no mpaninfoɔ ɔmo wɔ hɔ nyinaa pɛ w'asɛm ɔmo ayi wo sɛ wo deɛ ɔyɛ baako pɛ a woda yɛn mu ɔyɛ woyɛ akora pa wɔ yɛn mu nanso ɛnɛ mpaninfoɔ kasa a na wo kasa bi wo deɛ nfa w'ani nto obiara o fa w'ani to sɔfo maame ɔte yɛn mu. Na gyae sɛ mpanimfoɔ kasa no waka wei ka no waka no. Awuraa wakasa yie papapapa wo na wama mahu sɛ sɛ wo som Nyame na ɛnyɛ deɛ wɔte hɔ yi ne ɛnsɔ adeɛ nnu adeɛ. Ɛmu keka nsɛm bi deɛ. Sɔfo Maame mepatwo wei deɛ mesrɛ wo kasa kakra sɛdeɛ daa no yɛyɛ no no yɛnkɔ yɛn nkotodwe anim na yɛmmɔ mpaeɛ mma abaayaa no na ɛnyɛ n'ania. Deɛ wɔn nso wɔkyerɛ.

Frenchni bi na obuu ne bɛ, ɔse, il tu fait la bombe, tu l'as fait la toi-meme. Wote saa bɛ no ase? Sɛ aberanteɛ no fie ara na ɔte no, wonim nsunsuansoɔ a ɛde bɛbrɛ me ne wo mmienu a seesei adeɛ kyena so owu da hɔ a, saa na ɛba abɛte no a wowɔ no pɛlepɛlepɛ, sɛ ɛnnɛ deɛ sɛ woasoa wo mɛɛmebɔ a, ah, Awurade hu mmɔbɔ. Saa ara na me nua Ifeoma, Saa ara na woteetee no, ɔne ɔpapa, sɛ wɔakɔfa aberante yi aba fie a. Maame, adɛn? Maame, Kae hu sɛ yɛbɛtumi atu kwan ama yɛakɔ yɛn ho akɔkyerɛ. Wonim sɛ obi man nso na esua baako duro. Maame, Enti deɛ woyɛ bɛn mmoa yɛ? Mese gyae nea woyɛ no. Gyae. Hɛɛ! Yoo. Enti wo werɛ fi sɛ wo maame ne me? Te sɛ, ɛne na wommu adeɛ saa. Hwɛ, hwɛ, hwɛ, hwɛ! Sɛ maame ti wabobɔ me a, mɛma wo me ho abɔ me anaa? Hɛɛ, wabɛbo me anaa? Woabɔ dam!

Ma ne niwa ahia sɛm papapapa. Sɛ sɛ.
Kyerɛ sɛ berɛ a, a, hwɛ aberanteɛ ti a ɛteetee me no wɔ fie ha. Wonim sɛ berɛ a meso fie yi, mebrɛ na mesii, ɛna me nua barima no nam se bra me yɛ ntena. Nti menhwɛ sɛ mfiri ɔma akora ketewa yi kɔ akɔfa aberanteɛ wei sɛ na aba bɛtena abɛteetee me saa. Ɛna no berɛ a wonni ha Nyame nko anka aberanteɛ yi boro me. Ho abɔ me. Ma mede ho ahometeɛ koraa pamo akora yi sɛ nka mepamo no ɛna meso wo ba a. Nti berɛ a meso ɔfaa no asi fam. Afei deɛ mabrɛ, mabrɛ. Faanasifo no sɛ paa na abɛbɔ ma obi aku no ato atwere koraa. Yɛmfa deɛ mmɔ ntim sɛ kraman afunu ne nkunu nto nkyene ne yɛn ho ntɔ yɛn, na sɛ ɛbɛgye animguaseɛ wɔ abusua mu paa. Sista,
wɔn sɛ wo ka ma yɛ din. Saa paa pran na wo kan no, me ma fa tata. Mm. Ma fa ɛwɔ pran fi sɛ abranteɛ wɔ etie ɔtete wo ɛne kwan wɔ ɔde me fa so ɛwɔ fie ha no, me ma fa pran sɛ abranteɛ no sɛ borɔ koraa ne ma me yɛ abo ne ku no. Anaasɛ baabi na mede no bɛkɔ ama yɛaku no ama aberanteɛ no afiri hɔ a, me mafa ho pena dada. Adɛn? Ɛna wotumi bɛgye obi fie bɔ so. Wankasa no, wɔn ankasa no wate bi da.
Hmm. Ha? Kyɛ sɛ bɛrɛ metwe ase mu ehu anaa mesɛ daeɛ. Adɛn? Bra fa nan si fam. Ɛne sɛn? Wanka nea nti ɔpɛ sɛ ɔware no. Dabi na wobɛware o. Na wo kyɛ sɛ wopa kyerɛ yɛ sɛn? Hwɛ wo aberanteɛ wo yɛ berɛ a wode gyina hɔ. Ne bɛyɛ fata. Ah. Hwɛ n'anim. Ɛne ne nan bi a ɔde nenam hɔ. Dabi na nka mefrɛ yɛyɛ no ɔdan mu anaasɛ nka mefrɛ amanfoɔ ahoma ba bi. Ɔware no koraa berɛ a obi yɛ ma na me koraa mete asu koraa memma bi. Wode mate. Ɔkɔyɛ wade. Sure. So w'ani agye? Woahu sini no a wohwɛe no? So wuhu sini no a wohwɛe no? So wuhu sini no? Aba wowom. Woahu sini no fɛ? Woahu sɛ sini no hwɛ w'ani agye? Production bɛn na ɛde baeɛ? Ɛyɛ Santos Moving Production na ɛde sini wei baeɛ. Sini wei yɛ sini foforɔ koraa afei na Santos Production de aba. Sɛ wopɛ sɛ wojoine production nko ara deɛ a, number no a ɛgu screen ase no frɛ. Wofrɛ a, mpanimfoɔ no bɛtwetwe nkɔmmɔ aso bio. Sɛ wofrɛ number no a ɛgu screen ase a, Santos Movie Production manager bɛpeke kɔɔ no ne no adi nkɔmmɔ asom biom.
Ɔdɔfoɔ, sɛ wofrɛ Santos Movie Production number yi na sɛ ayɛ busy a, nya aboterɛ ma number no kɔpem sɛ Santos Movie Production manager bɛpeke kɔɔ no ne no atwetwe nkɔmmɔ asom biom. Sɛ wopɛ sɛ ɔjoine yɛn a, yɛwɔ Kumasi. Atɔnsu agogo, ɛhɔ na Santos Movie Production wɔ. Mese. Sɛ wopɛ sɛ ɔjoin production no a, yɛkyiri kwan wɔ Kumasi, Atonsu, Agugu, Nsibbo koraa. Number no gu screen no ase no, frɛ. Wofrɛ a, mpaninfoɔ ne wo bɛtwetwe nkɔmmɔ aso no bio. Me, Santos Wale, mese mekamfo Santos Productions ama wo. Da biara te TV ho na te sɛ Santos Movie Productions sini ba. Da biara te TV ho na Santos Productions movie. Da biara ni Santos Productions twa sini ne yɛtwa sini na ada so te production a wotwa sini yɛ ma. Da biara nso Santos Movie Productions Ɛde sini foforɔ ba. Sini a ɛhwɛ yi yɛ foforɔ koraa o. Mese sɛ woyɛ joker bɔ mmɔden sɛ wobɛfrɛ Santos production ɛɛ eh, namba yi na production manager no no watwetwe nkɔmɔ asom dwom sɛ woyɛ woyɛ comedy sɛ woyɛ kwan nso mu kɔ sini a hwɛ yɛ action movie a Santos production de aba ni hwɛ yɛ action movie wonim action twa wote wɔyɛ dɛn frɛ namba no sisi a me Santos wale meka ho Santos production ama wo me Santos wale meyɛ gyɛ Me fast a me wɔ Ghana nyinaa me hyɛ bibia me Nyankopɔn hyɛ bibia la me Santos Wally ɛbere bia me de sini a ɛfɛ bɛ mo ahwɛ na wɔn hu sɛ me Santos Wally me serious as a me yɛ nti no ɛna ma me de bia me sini ba mo nya kwan mo hwɛ ma mo ani gye me kanfo Santos Production mo ɔdɔfoɔ ɛnkɔ baabi o Nkwa Nna Production Basabasam Nkwa Nna Production a wokɔ a wontumi ntwa sini na bɔ mmɔden na frɛ Santos Movie Production Namba no egu screen ase no yɛwɔ Kumase atɔ nsu agogo meda obi biara ase Nyankopɔn nhyira obi biara bye bye